यौ हँ कहू एगो ने बात- एगो बात बाजू बाजू ने सबके एते अपना से पाछे के बियाह भेलै सबके बाल बच्चा है आ अपना आरके बाले बच्चा नहि है हेतै ये कथी लए निर्भरोसो होइ छी बुझलहुँ कि नहि आइ ने काल्हि हेतै आब कोनो डॉक्टरो तॉक्टरसँ देखाबितियै से आब केकरासँ देखाइयै से हमरो नहि फुरा रहल है बुझलहुँ कि नहि सहीमे एते दिन अपना आरके बियाह भऽ गेलै एको गो धियापुता भऽ जैतै तऽ जीवन सफल भऽ जैतै बुझलियै कि नहि आइए हँ, कहू ने एते जे बाप दादा वाला अरजल ये अरजल बिरजल है अहाँ एते अरजल ये सब ई धन लेके की फायदा है एहे तो बात हमहूँ कहै छी बुझलहुँ कि नहि जे एको गो धियापुता भऽ जैते तऽ बुझितौ जे सफल भेल हमरा तऽ किछु सोचऽ पड़त कोन डॉक्टरसँ देखाउ नहि देखाउ की करू बुझलहुँ कि नहि सुनू ने कहू ने अहाँ जाउ ने कनि बाहर आ सबसे पता लगाबू ने कि कोन डॉक्टर नीक है जे बाल बच्चा हो है देखा सुनी कराबै से ओहि डॉक्टर से सहीमे एको गो संतान नहि हैत अपना आरके तऽ लोक की कहतै नहि हँ एँ अड़ोस पड़ोसके लोक टाना मारै छै जे मारबे देखियौ करत। एते दिन बियाहके भेल एको गो धिया पुता नहि भेल बुझलियै एँ सब बात बोले अरे हमरा नहि बर्दाश्त कानू, हो नहि, नहि जाइया, कानू। बुझलियै नहि कहनु दस गो गारि दैया ने कोई तऽ बर्दाश्त भऽ जाइया आ ई जे कहैया बाजिन छै बाल बच्चा एकरा नहि है, एकर मुंह देखे छी तऽ जतरा खराब हो अरे जाइया। नहि बस हमरा कहनु ने अपन दिल भगवान पर लगैया। भरोसा राखू ने हम जाइ छियै पता लगबै छियै जे के डॉक्टर साहब छथिन बुझलियै एम, देखै छी आब जे जे होइ भगवानक कृपा आ जँ सब डॉक्टर साहब सब देखा आर देबै ने ताहिके बाद देखबै ने किया नहि होइ छै की एँ? हँ। एहि लए कानैके नहि अछि नहि बुझलियै भगवान पर भरोसा राखू भगवान पर तऽ भरोसा हेबे है हँ बुझलियै भगवान पर भरोसा राखू हैया भऽ गेलै कनि काटि लै छी हम जाइ छी देखै छी ए एगो बात पता चलल हँ। कथी ओ कोन दिन डॉक्टर साहब के नाम कहै छलै बड़ सुंदर तऽ नाम रहै बेचना डॉक्टर साहब आय बेचना डॉक्टर हँ हमरा ओहि दिना गेल रहियै ने बड़का दलान जे छलै एगो छोटका का कहलखिन कि जे एगो बेचना डॉक्टर छै ये से तो बड़ पता नीक लगाबू छै ना तऽ। पता लगायब हाँ कक्का सो तो कहलनि जे एना एना चौक पर बैठे छै अगिला चौक नहि यऽ हाँ अरे चनपट्टी बाटे जाइ छियै ने हाँ हाँ, बुझलियै चनपट्टी के पाछुए चौक हाँ, छै तेते हाँ। कहलक कि जे ओकर हाथ बड़ नीक छै जकरा धियापुता नहि होइ छै ने हँ। से ओकर दवाइ बड़ अचूक काज करै छै बुझलियै हँ। तऽ हैत तऽ दुनू प्राणी चलब ओहि डॉक्टरसँ देखा कऽ देखब हँ, आ हे आ कानू खीजू नहि भगवान पर भरोसा राखू जे नहि कराय लकीर से कराय फकीर आ कनला खिजलासँ नहि हैत आओर कानब खीजब तऽ लोक ताना मारत

गेलखिन हन तऽ डॉक्टर के देखे भगवान के रहे भगवान ओ डॉक्टर मिल जाय जे हमरो गोद भरि जाय डॉक्टर के बड़ा नाम सुनलिए हन जाइ छियै ने डॉक्टर साहबके पता लागि गेलै आ बात कहे लेलियै यऽ। आब जाइ छियै कनियाके लऽ लेबै आ जेबै डॉक्टर सुनै छी हाँ पता लागि गेल आँय पता लागि गेल ठीके वएह चौक पर जे कहने रही ताहि हाँ। चौक पर बैठे छै आ ओकर अगल बगल वाला सेहो कहलकै जे डॉक्टर साहब बड़ नीक छथिन हैं बहुत के कल्याण केलखिन है केलखिन, हाँ। तैयार छियै ने हाँ, तैयार छी। तैयार छियै चलू। तऽ चलू ने चलू। चलब हाँ, चलू चलू दुनू आदमी हाँ। भगवती करथिन तऽ ई डॉक्टर साहब नीक हेतै तऽ जरूर अपना

डॉक्टर साहब हाँ कहो भैया। इतना डॉक्टर स्पीकिंग प्रणाम डॉक्टर साहब हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम बोलो हमरा पेशेंट देखेबाक अछि बुझलिए हाँ, हिनका हाँ। संतान नहि होइया हमरा आरके ताहिके बारेमे देखेबाक अछि ओ बुझलियै, हाँ। संतान नहीं हो रहा नहि है नहि होइया अच्छा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक होगा बैठो बैठो हाँ, बैठो बैसू बैसू बैसू

अहाँके अहाँके हँ तऽ अहाँ अहाँके कन्याके नाम की भेल सोमनी सोमनी देवी हाँ आ पतिके नाम हम ही पति छियै ने ओ अहे पति छियै हाँ। ओ हमरा तऽ लागल अहाँ बाप छियै चलू ठीक है ठीक है हँ अहाँके नाम बढ़ैया बढ़ैया ठीक यऽ हाँ। हँ की बीमारी छियै बतैयो ना बतैयो ना हमरा बीमारी उमारी कुछो नहीं है डॉक्टर साहब हमरा बस एगो संतान नहीं है ओइला हम अइलुआ ने त आय बच्चा नहीं होय है नहीं अच्छा अच्छा अच्छा बच्चा नहीं होय है कितने दिन भऽ गेल शादी के पंद्रह बरस भ गेल पंद्रह साल पंद्रह साल में एकोटा धिया पुता नहीं भेल नहीं भेल अच्छा अच्छा अच्छा सब ठीक भऽ जायत हँ अरे ओनाहिते बेचना डॉक्टर नहि कहै छै

ए सुनू ना डॉक्टर साहब की कहे हम कोनो गाय बकरी छियै हमर चार गो हैं? बच्चा होतै हमर कनिया कोनो गाय बकरी छै यो अरे ना है गाय बकरी नहीं छै अहाँ तो गलत बुझ गेलिए अरे चार गो के मतलब एक बार एगो होय है आ फिर च- हर साले साले होय है हर नौ महीने में होय ओ, है ई बात कहै छी। हाँ हाँ हाँ अहाँ तो गलत बुझ नहीं, गेलिए नहीं। अच्छा अच्छा हाँ आ, कुची अहाँ अपना हाथ दिखाओ हैं? सुनू ना ए, अच्छा अच्छा एक काम करू हाँ। अहाँ लेटू ओना नहि ले हैत ले ले ले ले तू जाइए एना कऽ के हँ सीधा होके सीधा होके हँ कनि आ करियौ फेर गाल किया छुए छियै है अहाँ चुप रहू ने हमरा देखे दिअ ने हँ देखू देखू देखू हँ आ करियौ तऽ अच्छा ठीक है देखिए इनको

चुपियो ना ओ हम चुप भऽ गेलियै हँ डॉक्टर ई छथिन ना हाँ, इनका हाँ। अपन काज करे दियो ना हँ पति आ का- आ करता है क्षति आ हम पति क्षति करबै अहाँ गोज गाज कऽ देब हाँ अरे। कभी ये कपड़ा हटाओ आ फेर ई की करै छियै या अरे चेक करते हैं चेक केना बच्चा कयल जाइ क्यों छै? नहीं हो रहा है चेक केना कयल जाइ छै हाँ त-

हाँ नौ महीना तीन महीना अहाँ के ओतऽ केते वैरायटी के बच्चा होय छै या अरे बच्चा वैरायटी के नहीं होता है दवाई है वैरायटी का हाँ देखू अब हुनका तो भेज दिलिए हाँ भेजलिए ना अब ई बताओ अहाँ के हाँ कि क्या महीना वाला बच्चा चाहिए क्या महीना वाला एक महीना वाला चाहिए कि दू महीना वाला चाहिए कि तीन महीना वाला चाहिए कि एकदम नौ महीना वाला चाहिए कि चौदह महीना वाला चाहिए कि लड़का चाही कि लड़की चाही कि एक साथमे दू गो चाही कि चारि गो चाही हँ अहाँ तऽ बड़ा हमरा कन्फ्यूजमे डालि देलियै नओ महीना एक महीना तीन महीना अरे ओनाहिते हमरा नहि कहै है बेचना डॉक्टर अरे हम कते कते के नहि ठीक केलियै हन बुझलियै हमर दवाइमे ओहने पावर रहै है एक बार दै छियै तऽ दुइयो महीनामे हो जाइ है तीनो महीनामे हो जाइ है चारिओ महीनामे हो जाइ है आ नओ महीनामे होइ है आ लड़का होइ है लड़की होइ है आ एक साथ दू दू गो होइ है चारि चारि गो होइ है चारि चारि गो होइए हँ है अहाँ तऽ हमरा एके गो चाहिए तऽ एके गो चाही तऽ एके महीनामे चाही कि दू महीनामे चाही एक महीनामे चाही कि दू महीनामे कि चाही नओ महीनामे चाही कि बताउ छओए महीनामे करवा दै छी अरे साते महीनामे करवा दै छी अरे आठो महीनामे होइ हइ अठमसुआ काल आयत अयो हमरा दुइए महीनामे ओ दू मसुआ वाला चाही हाँ। अच्छा दू मसुआ वाला दवाई लऽ लिअ आ देखियौ दुइए मा- दुइए महीना मे दू दू गो हो दू दू गो हाँ एक्के साथ है कोनो हमर कनिया बकरी है कि अरे नहीं बुझलियै हाँ बेरा बेरी कके होत ओ बेरा बेरी काका हाँ। हाँ, ई कहू ने डॉक्टर साहब हेतै ने डॉक्टर साहब हाँ जरूर हेतै पक्का हेतै हाँ हाँ गारंटी बिल्कुल गारंटी अरे एनाहिते बेचना डॉक्टर नहीं कहे है बुझलिए पक्का हाँ दुनिया संसार के बेच के हम डॉक्टर बनलिए आ है यदि नहि हेतै तऽ हेतै नहीं हेतै तो डॉक्टर खुद चले आत अहाँ के यहाँ

बुझलियै ना हम बुझ गेलियै ना अच्छा चलो चलो अपना कनिया के बुलाओ जल्दी से हम दवाई दे सुनै छियै एगो सुइयो दे दै छियै ए हां हे मराओ डॉक्टर साहब सब बात को ले लिया हां दवाई देथिन हां बुझलियै लिया ए मराओ ए मराओ पहले एगो सुइया लगावे पड़त नहीं सुनू ना हां सुइया आर नहीं दियो डायरेक्ट दवाई दियो ओ डायरेक्ट दवाई दियो हां डायरेक्ट दियो अच्छा ठीक है ठीक हाँ। है ये लिया हाँ और ई लिया हाँ कहना कहना खेतै दू बूंद एहि में से हाँ एक बूंद एहि में से दू बूंद एहिमे से हाँ और एक बूंद एहि में से पहिले नीक जाय समझाउ ने अरे देखियो हाँ दू बूंद एहि में हाँ से हाँ और एक बूंद एहि में से ए सोमनी सुनू ने हमर कहानिया ए मारा दबाइ हेरा फेरी नहि करबै एहिमे से दू बूंद खेबै देखलियै हाँ आ एहिमे से तीन बूंद खेबै है, तीन बूंद नहीं केते एक बूंद आ बेसी भऽ जेतै तऽ बेसी बच्चा भऽ जेतै हमरा कनिया के तो गड़बड़ अहाँ के होत ओ हम इएह नहि कहब। अच्छा एहिमे से तीन बूंद एहिमे से दू बूंद हाँ। हैं? और अइमे से चारि बूंद देखै छियै बौआ के चित्त रहै बनल आर एहने सुंदर बौआ होत। एहने हमर इएह बेटा हेतै। दवाई काम करत ओ बुझलियै? देखियो एने अपना आर के बेटा हेतै ने ये हाँ, ई खाना नहीं भूलबै बुझलियै हाँ, ई ई खा लेबै ई दुनू खेला के बाद ई खेबै राखू दवाई राखू हाँ। डॉक्टर साहब पक्का हेतै हाँ हाँ हैं?

हँ ऐं जे डॉक्टर साहब नामी गामी छथिन जला जी जिला जवार में नाम चले छथिन हाँ। ताहि दुआरे डॉक्टर साहब बड़ सुन आ देखबै जे भगवान करता ने तऽ हाँ। अहाँके धियापुता हेबे करतै हाँ। आ नहि हेतै तऽ की करबै नहि हेतै तऽ दुबारा दवाइ देबै आ दुबारा नहि हेतै तऽ तिबारा देबै आ तिबारा नहि हेतै तऽ तऽ डॉक्टर साहब खुद अहाँके पास चलि जायत देख लेलियै सब्सक्राइबर बाबू ऐं जँ हमरा आ कनियाँके बाल बच्चा नहि एतै तऽ ई दोबारा हमरा घरे पर रहि जेथिन आरो बा एहि दुआरे ई वीडियो नीक लागल होत तऽ सब्सक्राइब करू लाइक करू कमेंट करू और बेल आइकन के बटन के दबाना नहीं नहीं भूलू भूलबै। आरा तोरी के